Se nibda billi l-ewwel nagħmel ftit ringrazzjamenti ma mhux naljena rasi. U allura rrid nibda billi nagħti ħar lill-Gvernatur u l-Bank Ċentrali talli ma ħosbux biss fid-dimensjoni soċjali imma kif qal tajb il-Gvernatur stess marru lil hinn billi jwettqu l-kuxjenza soċjali, jiġifieri r-responsabbiltà soċjali li wkoll il-Bank Ċentrali jħoss. Jiġifieri jiena ħadt gost ħafna li l-Bank Ċentrali li għal ħafna minna huwa istituzzjoni lil hinn u 'l bogħod ħafna min-nies, imma fil-verità b'din l-inizjattiva l-Bank Ċentrali jista' allura jinħass ukoll minn kulħadd. Irrid nagħti ħajr ukoll lill-Ministeru tal-Edukazzjoni u Impjiegi, speċjalment lill-Student Services Department tal li ma kienx dad-dipartiment kieku ma waslitx sant l-iskejjel, hux veru? U rrid nagħti ħajr lil Anna Gilson, id-direttur proprju ta' dan id-dipartiment. Irrid nagħti ħajr lil Matilde Cordina Balzan, li hemm Balzan tkun sa toħroġ mat, hu paċenzja bija, li li kieku ma tkunx hi mbagħad min-naħa tal-Malta Community Chest Fund Foundation dawn l-affarijiet ma jaslux fejn għandhom jaslu. Il-heads of schools kollha li taw daqqa t'id f'din f'din l-inizjattiva, naturalment ukoll lill-istudenti li pparteċipaw għaliex li ma kienx hemm l-istudenti, heads of schools u skejjel jiġifieri l-għalliema, etc. Imma li kieku ma kienx hemm imbagħad l-istudenti, din l-inizjattiva kollha ma kinitx tkun kompluta bla dubju. U naħseb li din l-inizjattiva, kif nara jien u l-mod kif inħadmet, ma kellhiex biss l-objettiv aħħari, is-solidarjetà, però fil-vjaġġ għal dan l-objettiv kien hemm ukoll, diversi għanijiet. L-ewwel nett li jkollna parteċipazzjoni attiva mill-istudenti, jiġifieri l-fatt li inti tipparteċipa diġà hemm sens ta' pożittività u allura dil-ħeġġa biex l-istudenti kollha jista' jkun jipparteċipaw propju f'dil-kompetizzjoni. Imma mbagħad jiena nqis li din l-inizjattiva wkoll iċċelebrat il-valuri demokratiċi tagħna għaliex kien hemm il-votazzjoni, hux veru? Ġifieri kien hemm il-votazzjoni tal-istudenti biex proprju jagħżlu li għandha tkun il-disinn id-disinn rebbieħ f'dal-każ ta' Sarah Cilia, nifirħulek Sarah li kkompetejt ma' tant tfal u Alla jbierek kont inti r-rebbieħa u naturalment il-parents li min jaf Jiena ħossni kburija b'sara, b'sera ħseb wara intkom kemm intkom kburin u bix-xieraq. U naturalment imbagħad St. Joseph School, Blat għall-Bajda, min jaf kemm intkom kburin li propju studenta tagħkom kienet ir-rebbieħa ta' ta' din il-kompetizzjoni. U allura anke dal-fatt li f'din l-inizjattiva kien hemm ħafna valuri marbutin flimkien li jkollna l-parteċipazzjoni tal-istudenti imma wkoll imbagħad li niċċelebraw il-valuri demokratiċi fejn ikunu l-istudenti stess li jagħżlu u t-tħeġġiġ biex kemm jista' jkun ukoll kulħadd jivvota ġifieri nkunu ċittadini attivi hux veru u għaliex marbuta magħha dik fejn kien hemm ukoll ir-rikonoxximent fejn ikun hemm l-iktar skola ta' studenti li jkunu vvotaw ukoll ġie rrikonoxxut, u naturalment imbagħad l-oġġettiv aħħari proprju tas-solidarjetà, dik li minn dak li l-flus, mill-flus li l-Bank Ċentrali se jkun qed jagħmel dan se jkun hemm kontribut qawwi lil Malta Community Chest Fund Foundation. U allura irrid ngħid proset. Irrid ngħid proset lill-istudenti kollha ta' Malta u Għawdex li ħadu sehem fiha din għaliex fil-fehma tiegħi għamiltu statement. Għamiltu statement li tridu tkunu attivisti tas-solidarjetà u x'hemm isbaħ li miċ-ċokon aħna nidraw, miż-żgħożija nidraw inkunu attivisti tas-solidarjetà. Għaliex? Għax jekk aħna minn ċkunitna, minn żgħożitna nidraw inkunu attivisti tas-solidarjetà da jfisser li għada jekk Alla jrid meta intkom se tkunu l-leaders ta' dal-pajjiż, se tkunu leaders li ma tinsew lil ħadd f'pajjiżna, li ma tinsew lil ħadd f'pajjiżna. U allura filwaqt li rrid ngħid proset lil kull min ħa sehem biex din l-inizjattiva setgħet isseħħ, irrid ngħid proset ukoll minn qalbi talli f'din l-inizjattiva rajna ħafna stadji. Stadji fejn iċċelebrajna valuri differenti, ta' soċjetà Maltija demokratika imma wkoll li hija impenjata għas-solidarjetà. Għeżież żgħażagħ u hawn issa nappella lit-tfal u ż-żgħażagħ kollha Maltin, ejjew ħalli tibqgħu attivisti ta' solidarjetà, ħalli għada pitgħada pajjiżna jkollu leaders, lanqas se tkunu intkom il-leaders, li ma jinsew lil ħadd. Grazzi.